Bualpui NG eng lovah kan awm a. Bangla. Bangla a hei ri a hlui tawh khawp a tunah hian hei hei hi kitchen anga an neih an office main ti mai la receptionist ho awmna ang kha nia hmalam tan kan la lo a hnung lam tang ania sawtah motor kan dah a chuan hei hi cottage pakhat ania hei tah hian cottage two cottage three chu a awm a the whole room vek a ang a. Tlaiin kan riak dawn a keini chuanin helai min lo tih fai sak a kan riak duh kan tih pawh enge thleng dawn kan hre hauh lo va enge saw lai te pawh saw saw an lo ti fai lo nak chuan helai min tih fai sak a a thlamun thlak ber nge pawh chu kan hre chuang lo va kan tum tawi kan tum a mahse kan riah dawn khan kha kan duh tirh chhuah khan enge kan tawn kha hetah hian kan min thlah tu te khatah kal phei a.

tuna kan awmna mek hi bualpui ng tourist lodge a ni a tah chuanin helai dinhmun vel leh hemi a lodge hrim hrim hi sanghnih leh sawm pathum atanga hawn tawh khan em a rawhchei a dinhmun leh hmel hmanga hi tawh ai chuanin a chhe mah mah emaw tih tur a ni a mah rawh chu a hre chiangtu ber. U Rin, U Rin a hi kan han zawt ang a, eng nge a nih helai a thawk awm chhun te pawh a ni, maithei hei thlengtu dang pawh an awm lo a, tumah hi thleng an awm lova, keini deuh chauh nge tun tumah hi chuanin tah chuan eng nge dinhmun te kha min hriat chu mi hma chuanin Bualpui NG han tih kha eng nge NG taka kha kha khan eng nge a kawh tih kha kan hre miah lo a. Ngunlinga, i Bualpui lal hi Ngunlinga lo ni ta a, kha mi hming chawi a an phuak. Eh, a nih chu, a nih chu. A nih tak chu. Chuan a nih leh, hemi a lodge tuna dinhmuna hi engtin nge in kalpui dan hi tlem a zawng min hrilh thei em? Aw, hei chu Mizoram sawrkar hnuai hian a la awm ta a, amaherawh chu le
hei a building te pawh ti hianin a chhe em em ta a, repair tha tur ang deuh te pawhin an sawi a.

Building hi pali panga. Panga chu awm e. Awm ve nual sia tawh han tih dawn chuan in nuaih sawmhnih a tunlai phei chuan sawmthum te pawh a hawlh chho tawh mai thei a ni tawh a. That deuh a han ti leh tur chuan maw. Hei a chhung zawng zawng chu la kan lut tawh kher lo ang ti hian a pawn atang a tia kan thliar theih hi a ni mai a. Tah chuan in thil dang nge sawi belh tu te nei em. Sawi belh tur em em pawh ka nei hran hran lo mah lo a aw ama erawh chu nge he a in a building a hi tih hi a nia nangni pawhin min rawn thleng a a tak ngei min rawn hmuhpui ta a a hriatzia te pawh maw kha kha sorkar kan i sorkar te pawh hianin min rawn ngaih ven ve se a repairing vel te pawh Hma min rawn lak sak ve ngei se tih kha kan duh thu sam chu ni. A thawk tu te pawhin maw? Thawk tu hian zang e om tunah hian. Keimah chauh ka awm. Nangmah chauh e. Nangmah chauh in hian kawt top mai ni maw? A nih chu. E mamawh leh ngai tam tak awm dawn a nih chu. Building hi lehlamah chuan a hmun hma te hi nuam khawp a. Hmun hrim hrim mai chu hmun zau tak chu ni lo a marawh chu hei hmun hma pawh hi nuai len nuam deuh a ni a mahse kan hriat angin a awmna chenna tur taka hi a awng rawp deuh tawh a. te han thlir hrim hrim pawh hian tihian a pan na te pawh hi tihian kawng te tak te a hnung lam pang atanga tia kal kual hi ngai a ni zana kan thlen na hemi tuna kan zawn awm hi ni a ta khawn in pakhat a awm leh bawk a tihian hei tui te chu a tha ang reng phian niang tah pawh hian a dir zer zer mai a mahse nizana kan hman tur erawh kha chu min rawn chawi chawp bucket a min rawn dah a nia engmah herh haw thei awm lo va tihian kawngkhar tukverh te pawh tla bal ang reng tawh khawp mai a tanky pawh liam char char mai tui hi chu niam nghar thawk at a nia hetah khuan in pakhat a awm leh bawk a mahse tum an thleng lo ni hian danglo thleng leh tur zel te pawh.